Hallelujah. Ken Mark Jabuya, God bless you. Nyasaye ogwedhu, luonguru jomoko, luonguru jomoko piyo piyo. Luonguru ji, luonguru ji. Mondo wayal injili sani. Eh, adwa wuoyo kodwa.

Adwa ni mondo adwa ni mondo asomie muma kapok odeko. Adwa ni asom muma kapok odeko mondo wawinjie wach Nyasaye. Adwa ni asom muma kapok odeko mondo wawinj wach Nyasaye. Abiro duogo gi wendno bang'e. Nyasaye ogwedha ng'ato ka ng'ato mosebiro to luong jomoko bende mondo gichopie e wang' sa sani ngeche adwaro mondo apuonj wach moro monyono piny godhiambo sani gokinyi sani godiochieng' sani samoro amora luwore gi kama initie apako yesu iluonga ni joshua okinya mara misumba nyasaye ma nyasaye owaro an kod wach jomoko wacho ni ah, madoyalela kia Kiswahili, madoyalela Kisungu, onge tabu. Kata mana padri nyaka pop be samoro somo Latin kos timo misa mang'ongo. Wechayo dhowu ahinya. Eh, we aweya samoro be wawinje kamano to eka kodhi adhiya kamano. Yes, kata mana ja-Yahudi, kata mana ja-Islam sama gisomo misa ok onyal tieko eh, ok ja-Islam ok nyal wuoyo dakika abich kapok iwinjo bara kiang'o nikech nitie weche ma nyaka lerni mana gi dhowu nyaka ja-Yahudi ka wuoyo nitie weche ma nyaka okwongo wach gi dhoge nikech mane kaka en koro apako Nyasaye mok lokre mosiko ma nyaka chieng' muma madwa somo en ruodhi mokwongo adwa somo ruodhi mokwongo sula tiende ni madongo to apar gabiriyo mm, apar gabiriyo kanyo to wachake gi abiriyo matindo tabiro kele nyaka aboro kata ochiko. Adwa wuoyo kuom wach miluongo niya, ikri ne rwako welo kata ikri ne tero wach. Ikri ne rwako welo kata ikri ne tero wach. Mae madwa wuoye sani. Muma wacho niya, adwa somo gi kisungu ing'won nati, some gi dhou ma in go, muma moro amora ma in go. Yes. Ah, Linda, wasechamo ngoma to bera bera kanyo ka tieko Linda Wino. Wa wa wach program matin kuomi mano Linda Wino kawuono ne en odiochienge mar nyuol. Kawuono ne en odiochienge mar nyuol ma dhako matin mane masira omayo chwore kapod nyako matin to serito wach Nyasaye morito wach Nyasaye ma mawir wer ok en mich wer en wir ma wir mar nyasaye ogore kuome koro sani owero tweta ogwedho ji modhuro yes to mago joma osekale lweta masewiro maselamonegi emomiyo i'm proud of her i'm proud of that lady because i know uh, her credibility i know where she comes from i know the challenges and uh, what we have prayed for. Yes. Mm? Uh, Nyasaye mondo gwedhi dhia dhia kaka idhino dhia dhia kaka idhino Nyasaye pod ne koka ichenjo level sani koka ichenjo gears one two three ng'e ni loche nitie loche madongo man gi gia chakre achiel nyaka apar ga auchiel koro ka en gi support gia koro ka en gi nyakwar gia geche mineno madongo ma geche moko madongo ma ma ma ma iluonge nang'owa 24 wheelers. They have six, uh, six 16, hmm? the 16 gears. Yes, levels. Kor ka gin gi support gear machakore 1 to 2 nyaka 3 nyaka 5. Kor ka gin gi dhok leunda be mar gear. Ok oyot. Koro e kaka mich ma Nyasaye omiyi ochalo kamano. Eh, mondo igow ma chieng' moro mondo ichopie minegi mineno kuondegi machalo lwargi bende ikedo ni koro dhi adhi mbele dhi adhi mbele ang'eyo nyasaye no ni kodi yes ah, haleluya uh, eh, Linda wa, wa, wa, wa, adhi duoko adhi duoko ni weno adhi duoko ni weno wen nyaka ketni we kenda keto ni credit bara ma, ma nyaka werre muma wacho niya and it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Ni eka kinde nochopo ma soko notwo. Nang'o? Nikech chieng' ne rieny e piny. Eka ne kinde ochopo ma soko notwo. Janice Charles aneni kanyo. Eka kinde nochopo

Kadi ni nitie kaka iyalo kawuono, kadi ni nitie kaka iyalo kawuono, ne kaka ni iyale choncha, e kaka ni winje choncha. Apani Yesu di koro rose duogo. Nikeche Nyasaye ne ok oketo mond liete mondo dhengre, mondo dhere, mondo gere kod ji. Nyasaye ne ok oketo mano. Anwoyo. Nyasaye ne ok oketo mondo liete, mondo bengre, mondo bere, mondo gere kod ji. To noketo mondo liete manobedo mon machajiri, mon mioro jonabi kuomgi. Ngech ing'ini jonabi machalo Elija gini, gin ne gichala chala kaka jatelo mar piny. Nikech kawacho tamo jatelo kabisa, temanye. Koro ng'ama imanyo ka wach tek to gi ng'ama idhi kuome ka weche yot en ng'ama nigi teko. En ng'ama imanyo ka weche tek. Nikech en mong'e niya, onyalo wuoyo ka to onyalo wuoyo kocha be. Ok wach ni ok ochopo mana piny ka, wach ni nyalo chopo nyaka e polo. Koro Elija gini ne chala chala jotelo ma ok God is a root, to God is a root mar polo. To Nyasaye mar lweny mar mbaka tugore atuga Nyasaye nigi wechene ma ok onyal leri te. Nyasaye nigi wechene ma ok onyal lero ji te mondo onyisi gik modwa dhi timo. Kaka kawuono nitie joma pango ne Nyasaye gik mowinjore otim, to ka ok otimo to ketho nying gi weche moko ma manono mag galagala mag dinu mag gweng'u mag ramogi mag thuru mag nyiek mamau mag mag nyieki mag kiang'oni weche magalagala mago bende jomoko nyalo ringogo To we mondo anyisi ni nochopo sama gimiluongo ni soko notwo kaka sani sokni otwo sani sokni otwo mok ber ber soko notwo nikech chieng' ne rieny chieng' nyalo bedo chienge siasa chieng' nyalo bedo chieng' machieng' chieng' nyalo bedo chienge onyalo bedo chienge weche te en chieng' onyalo rieny ma soko two ma koro income onge gima donjo onge midenyo tupu ikia kaka idwa dhi timo kiny kata orucha ikia onge kaka idwa dhi timo piny rach piny otuo to kare nyasaye nigi jogene moloso kata piny otuo ma ochumi okethore ma weche omedore to nitie jok ma nyasaye oloso Adwa ni mondo awachnwa awachnwa ok nawachni kendi awachone nyaka an nitie joma nyasaye oseloso to adwaro mondo aparnegi ni mondo giikre nikech nitie kaka nyasaye osewuoyo iti nenori aneno ibed abeda piny iwuoro awuora ni in aina ni in aina ni ni an ana ni ng'ama miya ayudo kanye kia chwora ok ti kia wuoda ok ti an nyithinda oran te an wakwamo wan walewo wan wadigini wan wakia kama chom onge eh? nitiere sokni manyalo tuo manyaka dhako otuo ni chuore onge gima konyego dichuo be nyalo wacho the same mano soko emotuo soko emotuo yes chieng' orieny marach chieng' orieny marach dichuo kata kojayalo oa oko nono Odhi modhi oyalo mokowe gi mapera motowo towo towo towo ebo ting'o kobirogo kogike ot mapera dung' dada bende kane osedhi obede kona kocha dikoro ka dwa dhi elo mapera yudo ka mapera dung' modogi momak wiye mondakre mopenja ni to maga ang'ogi ang'o miting'o kibiro nago go gik madungo e ter oko ma gibiro diyo na nyithindo nikech soko odu soko oduono soko nyalo duono ma kata idhi yalo kamoro mi yal nyasaye ming'eyo kiwuoro ni ang' nokowi inyalo anono inyalo anono soko nyalo duono ma nyaka joma dwa kowi siling' apar ma gikete mesa gibiro biro go ka gigo uwi mm, to teche mane ni kanyo ma be nowinjore okonyi Be ma koro inwang'o ka koro chayo injili mane yalono, be giwacho ni ok ginenone. Ma koro kama lengoni ne nitie koro oseginene, ose, osea. Deche mane obiro e chokruok mane yaleno, be- ok- odichie, odichie sime te. Gin ne gidiyo mana sime to in koro kiyalo kigeno niya, gini ang' nochengi, to gini ang' nogol na mogo moro, kata mana mogo kilo achiel kenda adhigo ot, koka soko to. Koka soko to. Koro dwaro joma oseikore moyie. Mm? Moyie. duong' gi pak gi nyalo gi loyo dog res dwaro jomoyie mane nyasaye osewuoyogo gin ne gidhi e chokruok ka nyasaye ne osewuoyo kodgi dhako ka dhako kata dichuo ka dichuo ng'e niya kata ionge gi chiewo e kanisau to nitie kaka nyasaye to neni nyasaye wuoyo owuoyo ere gi wich maber kabisa kwaparogo obwongo maliw Pinyni notwo ne ji te nikech Elija ma nochiw ochungo kodhni. Koth ma koro kelo bidenyoni, Elija ma nochunge ka koro weche tek. Ero kamano Dokens, Doli, eh, Nyasaye ogwedhi kabisa. Mm, eh, oh, oh, oh, Silas Ochieng. Koro soko to, motwo ta nikech koth onge. Higa adek kod nus Hmm? Egadde kono lusokoto mak bere to kor ka eto roho biro kode ni jania wuogi ami direction ami direction ase iko dhako machilil e piny miluongo ni nyar e serafat kocha eh? ase iko dhako moro kanyo nyajo seraf yes get thee to serafat yes mondo idhi serafat kamiluongo ni zidon Idhi yudo dhako kanyo mangire ma chwore notho ma joter pok odonjo ne gi dirisa sa apar to wuok sa apar gachiel kogwen gidonjo sa abich ka nyithindo osedhi nindo jater mago mong'ora ma mukora eh, machalo jagerasi moyie oyie ninde kind liete eh, sa otieno to odiochieng' to neno ni liete mag jogerasi mag joma osetho kanyogo chiene oa en ok odich kata gi nyithindigo kata nonindo kech okia obiro ni ong'ora sa otieno sa abich owuok kanyo sa apar gachiel kogwen mano ok awuoye awuoye dhako moritore ma nyasaye dwa oro ng'ato kuome dhako ma nyasaye oikore ma ng'ato jadwa be ing'eyo ni mondo liete mane rito jo nyasaye mondo liete ngichwo nong'e yawa chwo kik ugoya gi runge to adwa huloni chuo nong'e ni gin mokora samoro nyasaye wuoro niya ni ni- iwuoro ni ni ong'a maber noritore ni ka ni- ni ni samoro ni ni en odgi ng'ane kacha cha odgi ng'ane kacha nyasaye ok bioro ng'ato kuome Eh, odgi ng'ane kama kama oherono nyasaye ok bioro ok bioro ng'ato kuome nyasaye dwaro chiliel modong kende modong nyamasi liet momiyo monde liete ni yiero gidong kendgi gidong nyamasi Hmm? Nyithindo be osenyuolo turi, kama odhiye gi nyithindogi be onge. Koro en wacho ni adong' kodi, adong' gi Yesu, adong' gi ngimana. Be nisewinjo wendo? Adong' gi Yesu, adong' gi ngima. Haleluya, adong'. Adong' gi Yesu, adong' gi ngima. Haleluya, adong'. Mano wer machuok wer, be ok giwinji. nikech dichuo to gini ka ng'ate otho ka chuere chiege otho to iriye ariya kata gi nyathi matin mambas dhok liundane ni mondo obed kanyo orit jaduong' dong nineno gima ne gitimo kata ne ng'anane ne gitimo kata ne daudi ok mago we ok ni wechena daudi nomi nyathi matin mapok thundi ogore piny ni kelo ne liet to ne ok otimo go richo ne ok otimo atima richo ni ngeche eh, macha ng'ama pache nosedhi kwath bakia kata en ni koyo kata en ni du kata en ng'ama nade to winji kaka ni jogi one a koro joma mon mm, adwa na wuo kod ji manyalo ikore to nyalo winjo wach dhako ni ne ritore dhako machiliel mong'eyo mawach mosewero wer ni adong' gi yesu adong' e ngimana aleluya adong' Adong' gi Yesu, adong'. Wetena duto noringo weya. Haleluya, adong'. Adong' gi were. Adong' go kony, adong' go kwe, adong' gi jatelo, adong' gi jateko. En nyaka chiemo bedie ode kendo nyaka nyithinde chieng' moro nobed ruodhi. Nikech kosedong' mowacho ni odong' gi were, to chalo chala gima owacho gima Isaya nowacho. Mano wachie muma ni chi liel koro dong' ne Nyasaye mano chi Nyasaye. Ok awuo kuom mondo liete, to awuoyo kuom dhako moikore ni nyalo rito injili. Duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko dong' ne ng'ato nyalo wacho niya onge owuoyo mana kuom mama machon mama machon ema wacho weche ok ne mama machon eh dhi koda e tich joote ok abi somo e tich joote donge wayudo dhako moro miluongo ni priskila ma chi akula eh? chi akula akula ne kul ka nyinge to priskila nong'e muma to priskila nong'e wa nyasaye priskila gakula enie e tich joote apar ga abiriyo e, kisomo apar ga abiriyo kata apar gochiko inwang'o ka nyinge opong'o kanyo duong' odog ne yesu koro priska gakula hmm? priskila kar ung'eyo oritore gi nyasaye kata en gi dichuogro kanyo omiyo ka polo eh, kelo weche moko mabeyo to gin weche moko machien manyoro ok makawuono madwa golowa to terowa mbele en e singruok moro to mana manyoro omiyo ng'at miluongo niya ni priskila omaka maka polo gikumu girite ok dochal mon moko mochiny ma- masuso weche komiti mar kanisagi ni ndugu ng'ane in waneni e, ochiny mbaka mochiny bilano to gini obe ok dhi en ndugu ng'ane waneni wan wakweri wan wang'e warwogni wan wakweri modhi os- mo- mogom gi roho ni singara bagabaka bakula Ah, wan wakweri wadagi wadagi mo- motamba ne aye mbele ka motamba ne bede ko- e, e, bathe koni ni en olelo ni en okweri ni en okwero jalo mano ok awuo kuome mano to wang'e tek mano ok awuo kuome Awuoye dhako marito madhi gi wach mondikie muma ni bed piyo kuom winjo to dek kuom ang'owa dwoko. Koro Priskila ong'e rito, orito ka polo osetieko yane mano yalo mano momako kuom Johana ma Johana nindo batiso ji to Johana wakia nying mano batise ng'ato joma ne Johana batiso te nodwokie pi joma Johana nobatiso te nodwokie pi bang' Yesu nikech nobatis e nyingega hmm? gin ne gin gi batiso morem omiyo koro ni a ah, a ah, wan wayalo ng'ama johana owuoyo kuome koro ok wadog wamany johana kucho mane odhi yalo dhako ma ng'ato ni ka ng'ato okawo chi ng'ato kapod ngima to to to kata yesu nodagi mok odhi olime kata kata kata jela yesu ni nok odhi olimo johana jela be winja maler yesu nok odhi olime jela ka nooro ka johana nooro ji ni dhi ung'e ane ka entie Tiende ni Johana luoro nomako nikech makosa mane otimo ne duong'. To ok ni noyalo wach marach. Tiende ni gima noyalo ema ne ok owinjore gi sano to be injilino ne ok omiye wach ne aseyalo du kabisa injili mane johana odhi e yalo mar kendruok gi nyuomruok ne ok omiye en nokone ni mondo odhi olos yore ruoth pir odhi olos ne yo odhi olande niya ma e ndalo ma nyasaye oyiego ma e ndalo ma ibigonye pudhe ng'ato biro bang'a ka en kod mach oting'o mach ma wang'o duto ng'ano en kata mana tond wuochene ok awinjora gojo ng'ano duong' ng'ani lich mano gima nokone odhi oyal odhi ogaga koko kamano dwond ng'ato nowinji e thim kago koko kawacho ni losuru ndoro yalo ma ruoth rieuru yore ni tir eh, yien ka yien mok nyag olemo idhi ket le tiende nong'ad oko kanyo mogikie injili kiyalo wach manomiyi ok nibed gi chwanyruok jachien to ibiro chwanyo to ok nibed gi chwanyruok jachien to ibiro chwanyo to in ok nibed gi chwanyruok be winjo gima wachono duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi tek koro johana no ochalo ng'ama gima chalo kama notimo lakini notiyo to yesu nodhi olimo osiptal yesu ka jok odhi ire to koro manodhi ukone johana puth chungo dhukone rang'onde ichango dhukone muofni neno dhukone gima chalo kama timore dongo neno gi wang'u mano mondo dhukone eh? weche moko ni kiadhi alim joane jela to yesu ni mochako yalo limbe mar jela yesu ni mochako yalo eh, limbe mar osiptal yesu ni mochako yalo orwako welo koro nyaka ing'e kaka ipogo muma Pogo muma mm, to divide, rightly dividing the word of truth. Kik itim division kae titamori timo gima kare mowinjore ni mano dongo wach mana kamano no mano yalo gimoro nono mano yalo gimoro nono akoni kata ng'ama osomo muma mawinjo kendo roho wuoyogo kata kama wang'iyore kodi ni roho wuoyo koda anyisi gadieri duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne ng'a Yesu ma ruodhwa. Adhi nyime thuolo riemba kabisa. Muma wacho niya, e Priskila gi Akula nokawo Apolo. Ing'eyo Apolo, Apolo, Apolo. Apolo gi Barnabas mago ok ne ji ajiya. Apolo gi Barnabas mago kama ne gichomo gi muma kod wach Nyasaye gi John Mark. to kata kata Daudi e garane luore na Paulo kata Paulo winjo ma kaluoro mako do winjo ka Paulo wacho niya awinjo ni pogruok moro ni edieru mano gige ringruok gige ringruok to be uwacho un jokorintho ufaga kabisa uwacho ni kandiko ni to weche na mandiko go nigi teko kabisa to ka an kodu ni to ok une ka teko no nitie ana ana mandiko cha ana ana en to be achako awinjo ni jomoko wacho ni wan jo apolo jomoko wacho ni wan jo uh, barnabas to kinde kanyo moko ne wan jokefa kinde kanyo ng'ama nogur ng'ama ne remi ochwe tiende ni nochuno paulo mondo defend injili ma noyalo nikech apolo gini ne ok berebere kama gichung' ni giwuoye maka ne joma ne dhogi chalo masin gano to gi muma be ging'eyo muma ma nong'e pok ne muma manyien ni pok nondiki jolweny winja muma manyien iti api ber iyudo ka muma manyien osendiki koro inyalo wacho ni jokorintho inyalo wacho ni joefeso inyalo wacho ni kiafweny ne pok ondiki muma mane chuo nyagorego ne en mana mumbe machon ne gin mumbe machon ma samoro isaya nondiko higa mia ang'wen kamoro eh, eh, ng'anene ezekiel higa mia mia moro kamoro Be ing'eni Isaya gi Ezekiel kod eh, kata Elija eh, gi jonabi mineno mag mumago kiweyo kiweyo Elija gi Elisha jok modongo thothgi ne ok onenore kama ne girome ne onge nikech ne gidak mopogore gidak e higni mopogore kabisa to nikech roho mane tiyone en achiel roho mane tiyono be noikore mar tero wach Otero wach ne Elija, otero wach ne ng'at machielo, omiyo gik mane gindiko. Mano to kadwa dhi nie mabor. Mano to awe ni kanyo kendo. Yesu paki. Omiyo ne gikonya polo gikoni oyo. Ma ok kaka en. Wach ni ondike kama, wach ni wuothe kama, wach ni time kama. Kore en ma. Eh, atache be en ma. ma e kaka en ma polo noyie ma polo dogewe gima dwa wacho ni ni kamoro amora ma initie ibed dichwo ibed dhako ikri mar rwako injili ikri mar tero injili be winjo gima wacho ni ikri mar rwako injili ikri mar tero injili omiyo nochike elija kuom dhako dhakoni Kare ne dhako marahuma. Nitie mon kod chwo kata miere moko ma en ok ka sama idonjeno ema ibiro chieme ok ni idonjo sa adek ni to ko mar wadwa timi nade wan chiemo mano wan go ka wachamo te mago ka gima chalo kamano timore ni chiemo ichamo e odi te pile ka pile te chieng' moro to nyalo rumo to ni in ng'ama ni igi ot tich be in go ni to chiemo iketo dhako ing'iewo gik moko kalonde alonde kalonde alonde idhi ing'iewo nyanya mar siling prariyo ichako ing'iewo kitungu mar siling apar ni mano oromo u kawuono to pesa to in go turi ni ok itim shopping to ikia ni nyasaye nyalo oro malaike ni sadi mano ok iikori kendo ok iikori Hmm? ni in gi ot to kata kothin nyaka ibedie gi matres ni moro ma iritorigo ma ka sa asaya ma wendo donjo en matres ma nyithindo ok nindie nyithindi kata obedo yawuoti mopong'o ok nindie en matres mar jo mar mar ng'at ma nyasaye nyalo oro kanyo nikech gima nyasaye nyalo orego kanyo nyalo biro kanyo monindi ni ot molek lek ma nyasaye wuo kode motim gima ne onge odno donjo haye marach ni tinde otende nitie matinde ji ok thogo aga ahodi ahoyaye to kata kamano bed ng'ama riek bedie ng'ama riek ma kowinjo ni janabi moro nobiro kata mana e kanisa kwaye ja jayandu kwaye ja ah, ng'ama iluongo nang'o je bisobu ni bisop kiyie jalo dho lamna nyasaye kata oda kiyie jalo dho lamna weuru bedo joma romo mana gi ji e kanisa ni un kuseromo gi ji e kanisa mago e gik moketho wa nyasaye e pinje machalo amerka machalo kure nikech ji romo e kanisa Jerome Kanisa to jayalo yalo yalo koro mondo iyud one in one mondo jayalo binie kata e ot molam ni Nyasaye onge koro inuang'o ka gino yalo to yalo ndi to gino fuyo gino fuyo wachno fuyo wach mane Nyasaye oweyoni nyaka lim ji e udi Yesu paki nyaka lime ji e udi bedie ng'ama nigi kata bisobuno hmm, kata obed bisobu kata profet duto kata ng'ama nade ibiro yudo ka jayalono kapok odok to nyaka iyud ka jayalono oromo kode one on one samoro gidhi gi chiemo kamoro chiemo riwo ji Eh, gidhi gi chiemo kamoro gichako gidhi gi chiemo kamoro riwogi iwinjo kae to pod oyudo mana gweth to in nini idong' ni wan kwasetiyo gi jayalo kanyo to wasetieko goodbye mirembe ni to kokoni ka ni jayalo kawuono biro chamo breakfast kata lunch odi tidwa chieng'no mano opangi maber mit gikoni chon ipango wuoth In koka ipango wuoth, idhi idhi ywago ja group ma nyocha isole pesa mar WhatsApp, ja group ma nyocha isole pesa. Eh, Ni ja group no nya- nyaka ilup bang' pesa ni mabe nyocha isolo mana mia achiel. Iluwo bang' mia achiel cha idhi chamo te mitieki. Ma koro gima omiyo ni isolo group no akia. Hallelujah! Niwinja Yesu paki. Apako sana jatelo.

Hmm? gi sani mochumi okethore ma, ma, ma sokni oteni eh? apako yesu koro idwaro ji hmm? mabiro pidho idwa pidho injili mokia ni to dwa pidhe how long how long nyasaye iseketo janabi e lweta kadwa miye pesa for how long Kik iketri gi ng'ato machalo ni nosechiwo pesa moro kamoro koro uwuoro niya ni ma nochiwo noromo ok an kenda kanisa ka ok an man kenda ma nyaka rwaki ji an ok man kenda kor gweng'wa ma ka welo ka welo kabiro ni nyaka nyaka nyaka kwanindo oda ka welo ka welo kabiro nyaka kwanindo oda ok ni kendi ikri ikri ok nini keni nyasaye moseneni to kidwa ni riemb gweth shauri yako kawa kawa kaka ipareno kawa kawa kaka ipareno riemb ariemba gweth kata bed mana in e tajiri in ema ilemo ka jot in e tajiri in e jachiwo gimomiyo ijachiwono pod ok ing'eye gimomiyo ichiwo molo jogono pod ok ing'eye Ibiro ng'eye ka osechako nyuolo lembe ibiro ng'eye. In dhi adhi mbele, dhi adhi mbele, we keto gi jomoko maketho nying jo Nyasaye ni jo ging'eyo gichamo miere gichamo miere. Donge tini winjo ka jomoko tiyo gi wach Yesu ma ok ging'e tiende ni jogo chamo chamo miere chamo chamo miere mag mag mond liete ni gichamo miere mag mond liete gin e joma gokogo ka yalo oko ka gin jomoko biro winjo Yesu ma Yesu ma onge kata malaika bathe cha

in be ichi liel in be ichi liel ma dang' iyi wang' ma koro iyi wang' awang'a ka timo koketho nyimi jotich nyasaye ni chamo chamo ruodhi gi nyithi kiye Hmm? Ma- wang' moro ng'ato noyalo kamano gi nyinga Eh, joma noyalo gi nyinga go koro oh, ang'uono ang'uono ne gichon Ni, eh, mago kemo monde liete kemo ruodhi nyithi kiye an onge pesa nyathi kich pesa ichamo onge an ang'e yesu ja nazareth Osana, mina ruodh kwe, ruodh otelo, iluongone jateko. Mago to pachi, mago to pachi mamiyo jachien meni bero ma modhier. Ni ng'ato nyalo loso pesa gi nyingwa, odhi loka gi nyingwa, ochamo pesa gi nyingwa. Koro kipenje ni to yawa, koro in kata ni gibed dhiang' ni oteri e chiro. Ni koro wakawi akawa ni wateri e chiro, ni koro semi, idhi teri e chiro, idhi jakruok, amiya ariyo gi nus, mm, amiya adek, adwaro adek. akare koro alokore adwaro ang'wen gi nus tiende niya verani oromo siling elufu piero ang'wen gabich oro oromo siling elufu piero adek gabich oro oromo siling elufu piero ariyo gabich inde gowi pesa di eh? soko two gimicham onge ok nanyedhoni tatemo mana wachoni ni mondo pachi oduogi e yo mondo ing'e niya nyasaye nitie manyalo pidho ji to in be ikri ruoth dwa tiyo kodi ruoth dwa tiyo kodi Ruoth ne watiyo kodi ma kata odi onge gimoro mano to kor ka ber nikech koro kidwa timo neno mar adieri ka nyasaye oseti gi malo kata ionge laini moro mano to kor ka ber jowuoyo mm. bulo doma mondo ucham gi nyasaye eh, midati nyasaye mobiro eh, kaw kata tong' ore goro ma gweno nyo otoko ariyo ma pod nitie pok ochako butno idhi gori gi nyim nyasaye tim gima nyasaye dwaro duogo dog ne yesu Hmm? Ndalo machien kanyo ji ne olo loan kidhi losgo injili tinde to loan nitie mikawo nyaka sime nyaka mar fulisa gin fulisa gigo gikawo mana ma gineno go thapki ni kirongo fulisa to ng'iyo gomna bamba modhi oneno go thapki to gi gine moko mag lamo jer ma ma Mexico to gi mag Nigeria ni amolo ne fulisa ok ol fulisa mondo oyalgo injili ileo Sokoto iiko ji. Namba mogik, achaka kelu dhako moro miluongo ni eh, Phoebe. Dhako ni luongo ni Phoebe, eto kisome e sula apar gauchiel mar Jorumi. Paulo wacho niya, apuoyo nu nyaminwa Phoebe apwoyonu nyaminwa Phoebe apwoyonu nyaminwa ing'e niya kamoro amora ma injili wuoye eh? Ka- if you want to know there is a part where a gospel is written all these epistles are presented in a passionate way to depict the lovely character nature of a giver a woman Be iwinja? Be iwinja? Ni nyaminwano gi nge mamoko ne girwako ng'ane, ne girwako injili, ne gitimo mage ma, ne gitimo mage ma. Ikri mondo iter injili. Ikri, Nyasaye dwa tiyo kodi ka ok odewo

Eh, an ajaluo ajaluo kendo sani iwinjo ka wacho dholuo winjo ka ajaluo kabisa original nyakwaro nyango joko nyango rabala mm? joko nyango rabala ajaluo joluowa kata mana piny amerika kama antiere malemo tin tin kabisa ok gihero wa nyasaye ok gihero wach Nyasaye. To jomoko mineno machalo ma jorabolo, eh, waluongo ni jorabolo, obed jorabolo, obed jo rabuon, obed jokodera, ah, jokodera to chalo gi joluo, gito wawe gi matin, jotok kodera ka, gito chalo gi joluo kabisa, eh, jo jogot ka, oh, obedo njelo jagot, obed eh, jorabuon ka, jorabuon moko ka. Jogo oluoro Nyasaye. An jarabuon moro noseng'ado na otiko, otiko mar ndege, jarabuon. Noseng'ado na, joluo oseng'ado na otikni, otikni ok achiel. To mana achiel achiel, moko be asedak e utegi. Pennsylvania nitiere joluo kanyo, jaluo moluoro Nyasaye. ma kite bero ka luongo nyingegi to ok gichal moko to koromo kodi to odwa kwano ni he ki amerka rach ki amerka timore ki adade orach onge kama iyude pesa mikwenye pesa e girene lakini be girwako jotich nyasaye kaka sani koro an e ot moro ma nyasaye ochiwo mar jaluo kijana gi chiege nyasaye ogwedhgi gik ma gisetimo dongo to thoth joluo mang'eny obed ni kilemo gi kilemo gi joluo ma mondo liete eh, kwayo dwaromi kwero mondo ikone ni nyasaye nosewacho ni ne chwore kikonya lamo nyasaye in chiliel in ka in donja donja gi chi nyasaye dhi winji mapiyo nitie gima nyasaye nowacho kuomi mokowacho kuoma ok owinji ok owinji en odwaro mana ni kaka mondo ilos ni arambe ok ni iloso ne gi arambe rach ilos ni arambe kitime kenade kitime kenade to kitamori ni to sekul ni ok ukony mon liete ah ana we awe lemo gi ng'ane gini ok gine mon liete ok gine mon kie to mon liete go be ka ka ka ka chuo dwa to aije kanisa to be gituo ni in in bisob gino ni in minego jogo to eka gidwaro mondo gibed mondo liete mondo okonygi koro ikonyo ji nang'o nyithi kiye donge winjo donge winjo problem ma wan go en problem maduong' kabisa hmm? nikech kaka owari kaka owaragi tidhi iriambo ni in gi nyithi kiye in gi mondo liete modhuro bidwaro mondo okonyi nyithi kiye to dhuro kata antie madago tanda waya to ok aket gi baden ne ji Ka wanindo kech, wanindo kech. Ka onge nitie, nitie. Ok abi thago ng'ato gi gima Nyasaye omiya mondo atim. Gima Nyasaye omiya mondo atim ok athago go ng'ato, be ok abi sayo go ng'ato ni ni otimore nade. Nikech an mowuoyo koda, koro kidwaro mondo amiyi siri mar gweth, gima omiyo gwedha momiyo ok apodhi. Yes. Eh? Ma ndalo moko iwuoro ni opodho. Eh? Ndalo moko iwuoro ni ok ochung'. Ndalo moko iwuoro ni okwamo. Kare nitie siri. I aikora Merwako injili aikora ne tero injili e capacity manyale. Ikri mar tero injili, ikri mar rwako injili. Mogik jayalo, ka jayalo biro e kanisani, nobiro e kanisani kata ne ok ochiki, wewe jayalono ni ne ok ochiko ni koro ok wanyal kowe. Mani mayo kanisa gweth nikech mano mana chala chala ng'ano dhi e od wuon gi od Nyasaye to odhi jayalo kata obira bira ting'e maler ni ojayalo modak kilomita mia achiel kilomita piero abich tipo ka Nyasaye okele ting'e ni jayalo onge tich moro amora motiyo to biro nu e kanisa to biro mosou nyaka ikaw gimoro mikete lwete mokwongo nyaka uchiem kosechiemo to kaw nauri mondo ikete lwete mondo iket e lwete aparo mako moro ni pati me nyandhiwa chi otieno kajago e chorongo mano kama ne wabuore maka waonge nauri mwadwa dhi Nairobi sa oromo mwadwa dhi Nairobi to pod wan kijende wach ma wacho ni uruko wuono cholo ni eh ili alia kanyo to kidonjo ni nyandhiwa ni to an to nengo ot gorofa gorofa gorofa kisedonjo to los chokok mara moja to ipako Nyasaye ipako ya ng'ula mara koro kel Yesu tayalo To ang'eyo maler ni kiny be ok akwa. Ka ang'o ka wan i to ndalo cha ne arongo nyaka Nairobi siling' mia ariyo gi piero abich. To ok noket pesa e lwetwa moremo siling' mia abich kadhi mbele. Ing'eya ni nahuri. Kata mana e chuny boma ma Nairobi, Yesu paki. ok ni wamosamosa ji ni, ni, ni, ni, ni salanja oromo ni idhi moso ng'ato idhi mose idhi mose ka oseneni to ng'e niya nauli ma ang' duoke estate oseyudo warruok mowarruok sani aneno ka ji wuotho kode kethuru gini gini rach gini ok bidhi kodu maber gini ok bi dhi kodu maber musolo siling elufu mia ariyo gi piero abich to umiyo ng'ato mung'ado ne ndege to joma ni kagi to uweyo nono nono nono nono nono nyaka joyalo moko ung'ado negi ni ng'ada ng'ada gi ka gi tiendi jayalo gi bagi ng'eyi to idhi adhiya e, e, girene machakos bas kaya cha kisechopo kanyo to siling mia abich ni kata elufu achiel oromi donge donge donge echa nyi wacho ni nauchi en siling eh, aboro gi piero abich kose elufu achiel gi mia ariyo to omiyi siling elufu achiel gi mia ariyo e wang'e ma kaka idhi donje ot onge be ok kik ikel miwache niya ni to an mana luonge ni iluonge nade donge owuotho gi nying nyasaye to wache ni ogwedhi ng'amo bire nying ruoth aseiko chip serafat e bodak e piny sidon wuogi ka otwo Bas! Emomiyo koro joyano koro wuok weu. Koro ok ginyal leme kanisa uno nikech kanisa uno Nyasaye ok wuoye. Kaeto ka joyalo be koro osetamore koro ok limu nikech koro un gi chike umu uketo. Koro yudo ka gik moko odhuro mon ma igi gore piny odhuro e kanisano. Mon ma we chwo odhuro e kanisano. Chwo mago mon ema yalo kanyo. Oh, kia ang'o motimore koro noke keto kanisa ni en chapla mana gi kare kanisa ni nok orwaki ruoth nok omi ruoth obedo ruoth ai apako yesu jateko to dhako ka dhako mane orwako nyasaye mane orwako nyasaye mane onge gi mon nitie mon moko kamiluongo nyingegi Ibiro yudo ka sani nitie mon moko ainago nyithindgi ma sani rwako riembo mitokni kadhi dala dala rangach mane onge mane inyalo donjo gi e tok dala kata gi kata gi e bath dala inyalo donjo jahoya i sani ochiel dala inuo ka nitiere rot midonjogo ok donjo adonja hoyayi nikech ne ging'eyo kaka ne girwako injili to ne gin mondo liete Mone chi liel marwako injili mong'e wach Nyasaye, kata obedo dichwo ma lwete ni nono to ong'eyo rwako Nyasaye. Dhako be nyalo chando chwore otieno tulu, nideti Nyasaye obiro, kiny odok nang'o? Ne kaka wuoche ni oti, ne kaka dang'are chalo. Be ing'e ni jati Nyasaye ni nigi nyithindo adek e sekondari skul, samoro ma koro biro kani, kaka opimni emotamore. An awinjo ka chunya wacho ni ng'ani nobiro omo fea to ywagruok mane waywagore ka wagoyo kode mbaka ka ni kia wachulo loan ma wachulo loan ma notame wuoyo wuon ng'ane ng'ani ok dogo nono ng'ani ok dogo nono ng'ani sikul fees bende okele odwa ka adieri en gi nyithindogo to noywagoru ne ng'ani e dier ot otieno thuru ijayalo e inyalo biro lamna an gi loan an an gi mobi loan lamna an gi fulisa lamna an gi mkopa lamna an gi jang'o ma ng'at jayalo mano biro ni biro timo neno wacho tamo mowacho ni ai nyasaye koro ochako ywago mana uri koro gomna kwani tabiro dok nang'o tadwa timo nade koro dwaro dhako kata dichuo Nawacho ni an nayudo yamo, nayudo yamo moro nobiro, roho nokelo na wach moro e chunya. Mm, I got a wind, I got a wind. Yani there was a leakage in that testimony is coming brought something in my mind that man of God okubira bira ka no no nitie gima okele ko kaka in pinyru dayalo wang'eyo kaka in e e kawie lufoye moko gi idhi medgo kik itim na neno wang'eyo nyasaye mondo gwedhi in ka jayalo nowinja winja ni gimoro omaki to we aweya chiemo sa nong'ula ng'ula ni pa to kaka dorka janyakech notimne idhi idhi chier kata ohandi mane dwagore piny dhi chier nyasaye mondo ogwedhu wachno abiro duoge kendo nyasaye mondo ogwedhu ero kamano nyasaye kiseche wachak wawinje linda owino ka wawacho ne happy birthday wachno to ok nin jayalo lemnwa wachno to dhi lemie kendi E to koro lero lero kendi. Ikri. Ok ni weche te nyaka walemie. Ni ka wachunigo, mano to yudie elruok mondo iwinji. Beduru joma lat. Eh? Beduru joma lat mong'e tiyo ne Injili. Tineuru Nyasaye. Be ikri rwako Injili. Ikri tero Injili. Maki winjo ni Injili dhi kama kama. Isechiwo pesa ne sikaka nyaka madh kanyo, sikaka nyaka madh kanyo. Eh? Chiemba nyaka cham kanyo. Ok ni ni ni eh jayalo idwa loso injili dak iketo WhatsApp group dak iketo injili ok losi ne WhatsApp group an mana kia Gilin chiwo. Muma wacho ni joka nobedo kanya achiel, joma ne nigi lowo nodhi ouso, joma ne nigi kiang'o nodhi otimo kae to gikawo gike to giketo to injili dhi dhi mbele. Imbe onego itim kamano. Nikech ng'ato ka ng'ato onego ochiw kaka oseparo e chunye. Ng'ato ka ng'ato chiwo kaka oseparo e chunye. Ok kaka oket e WhatsApp group. WhatsApp group to inyalo keti ne school fees ne weche mamoko. To mar injili to wuoye gi chunyi.